Inzel mulkom, sinjuri, għal shooter il-programm li mux tad-deb, għax ħana għomli. Pero laqas tal-bronza, ġmaħnix l-ħar. Ħallu niġu għal-fidda, fidda li tleq. Xinti taħi taħi li li li. Ma nafx l-lum ġej bid-dajsa. U jekk għandkom xi tajba li jina, fatwilna unik. Għajja tiġi bil-vapur, flok bid-dajsa? Għalix. Oh, għax ma nafx smajċ ma tal-PN diġa għatawa li il-vapur ġdijt li ħajsir tal-Gozo Channel eh, ħajfalli. Ħajfalli. Insomma, għar, Mill-vapur tal-Griegi ma jistax ikun. Eh, dik dejjem u ma nafx kemm nħallsu kuljum għalih. Insomma, eh, milli jidher tajjeb qed jiġi kummissjona vapur ġdid li ħajasam bejn Malta u Għawdex u huwa bżonn u qed jaqsmu ħafna iktar nies li Għawdex allura l-infrastruttura tagħna tikber. Għal darba tneħdu pjaċir li l-Gvern u l-Oppożizzjoni qegħdin fuq l-istess vapur. Fl-istess kabina dik storja oħra sewwa. Issa ħa naqtgħu għax daw taqbżilhom bejniethom. Nispera hu ma taqbżilhomx bħal ma taqbiżlu da għax fil-każ gravi. Allura ħbib tiegħi, wasalt id-dar wara ġurnata xogħol. Deġa qed inxomm ir-riħa tal-ikel li lestiet lil mara. Ħa nara naqtax. Soppa tal-armla bil-ful, piżelli. Żomm waħda. X'qed inxomm? Riħa ta' bloċis! Da bis-serjetà! Din li nħallu l-isparat fil-komun ma niflaħiex! Mela sewwa, biex ma jnettinx id-dar, irid hemm barra, il-komun, agħmlu l-pjaċir u meta jkollkom xi ħaġa tintemm ġod-dar, żommuha ġewwa u mhux tħalluha fil-komun għax forsi ħaddieħor ma jagħmux pjaċir b'dawn l-affarijiet, jew almenu demel, kun raġel u itlob permess qabel ma tħalli xi ħaġa fil-komun, mhux kollox kif ġiġi! Għalhemm issa ħa nipprova nidħol forsi niekol dik is-soppa tal-armla! Mingħajr ir-riħħa tal-ġobbon ta' dal-bhima! Kemm naħseb għal xejn, għax ma subajja qiegħda! U kull ġimgħa li qed nippruvaw nagħmlu wkoll grazzi għall infrastructure Malta huwa li nduru ċertu proġetti u anke toroq li qed isiru f'pajjiżna. U l-Ħadd li għadda ġiet varata t-triq ħażabbar Bejn Ażabbar u Żejtun, parti l-ewwel proġett varat minn Via l-Kulħadd. Ħaraw x'kien hemm. It-23 ta' Marzu ġiet imnidija triq ħażabbar li tibda miż-żejtun u tibqa' sejra sa ħażabbar. Infrastructure Malta biex tagħmel din iċ-ċelebrazzjoni hekk sabiħa għamlet din l-attività Il-Ħadd fit-Triq, fejn verament hawn ħafna ħafna nies illi qegħdin fit-triq. U għal waħda mill-ewwel drabi t-tfal qed jesperjenzaw din it-triq u jistgħu jilgħabu ħafna logħob pinġu insomma ħa tkun qed taraw dak kollu li qed jiġri. Morru duru dawra u araw x'jiġi minn hawn.

Taf li għadni impressjonat b'kemm ir-rabja fuq iż-żarbona kazzetta tal-komoda kien. Inti tafa l-istorja tal-kazzetta singla? Le. Mela dat wara ħasla kien hemm kalzetta li spiċċat singil. Ah. U biex ma jarmuwiex, qabduha u tefawha fil-kexxum ma' kalzetta oħra, ovvjament ma kienx taqbel bl-eżatt. U di Supervjat. Marret iddur kxaxen differenti tipprova ssib lill-kalzetta l-oħra. U meta qatgħet qalbha, reġgħet ġiet lura lejn il-kexxun fejn kienu tefgħuha ma' dil-partner il-ġdid, imma dik ma kinitx hemm. U taf x'jiġifieri hu dik? Hija ma fimtix.